Illum ħa nistidunkom għal episodju ieħor mis-sensiela Difensuri taċ-Ċiviltà Nisranija u llum ħa nitkellmu dwar il-Gran Mastru tal-Ordni ta' San Ġwann Ġann de la Vallette. Fl-1522, il-Kavallieri ta' San Ġwann tilfu l-gżira ta' Rodi. Il-Gran Mastru de l'Isle Adam għamel ftehim ma' Tork biex jitħalla jitlaq bl-unuri minn ġewwa Rodi u l-Kavallieri għamlu għamlu tmien snin jiġru sakemm ir-Re l-Imperatur Karlu Ħamsa, Re ta' Spanja u Imperatur tal-Ġermanja, tom il-gżira ta' Malta u l-belt ta' Tripli fil-Libja sabiex huma jkunu għalkemm sudditi tiegħu jkunu responsabbli minnhom. Fl-1551 il-Kavallieri tilfu il-Tripli u din it-telfa kienet meqjusa bħala l-bidu sabiex ikun hemm attakk ikbar mhux biss fuq Malt, mhux biss jerġgħu ġew attakkati bħalma kienu ġew attakkati minn Dragut, imma attakk li jirrepeti d-diżastru li kienu batew f'Rodi. U hawnhekk jidħol fix-xena l-Gran Mastru Jean Parizo de la Valette, kavallier u mexxej militari prominenti Franċiż, magħruf l-aktar għar-rwol tiegħu bħala Gran Mastru tal-Kavallieri Ospidalieri matul l-Assedju l-Kbir ta' Malta fl-1565. De la Vallette twieled fl-1495. Huwa ssieħeb f'età żagħżugħa mal-Ordni ta' San Ġwann u kien magħruf għall-kuraġġ tiegħu fit-taqbid, speċjalment speċjalment fil-kapaċità tiegħu meta kien gvernatur ta' Tripli. Huwa sal-lum meqjus bħala simbolu ta' reżistenza kontra l-qawwa Ottomana li kienet qiegħda dejjem tikber fil-Mediterran. La Valette twieled fil-provinċja tan-Normandija u ssieħeb mal-Kavallieri ta' San Ġwann minn età żgħira. Malajr tela' fil-gradi minħabba l-kapaċità tiegħu organizzattiva u l-ħila tiegħu militari. Il-Kavallieri Ospidalieri tal-Ordni ta' San Ġwann kienu oriġinarjament inkarigati jieħdu ħsieb il-pellegrini u jieħdu ħsieb sptarijiet. Iżda wara organizzaw ruħhom f'forza militari, speċjalment dik navali, u hawnhekk de la Valette eċċella ruħu. Tant illi f'mument minnhom de la Valette waqt taqbida minnhom inqabad priġunier mit-Torok. U meta l-mexxej Tork, l-ammiral Tork u kursar magħruf Dragut, sar jaf li la Valette inqabad priġunier, Ordna li jiġi stmat sew. Nies oħrajn forsi kienu jaqtgħu qalbhom il-sira tat-Torok, imma madanavolek kien bniedem ta' kuraġġ kbir, ta' stamina enormi. Ftit ta' żmien wara, Dragut ukoll inqabad priġunier, did-darba nqalbet is-sitwazzjoni u Delavallet iltaqa' ma' Dragut u b'ton, ngħidu hekk, sarkastiku qallu x-xorti tal-gwerra. Mhu jgħidilhom li dawn it-tnejn min-nies li tant kienu jixbħu 'l xulxin fil-karattru imma kienu jġildu fuq iż-żewġ naħat opposti, kellhom id-destin tant ikun marbut li saħansitra fl-akbar battalja ta' dak iż-żmien, l-Assedju ta' Malta, kellhom ikunu kontra xulxin fuq iż-żewġ naħat tal-kamp tal-battalja. Fl-1557, de la Valette ġie elett bħala Gran Mastru tal-Ordni tal-Ispidalieri. It-tmexxija tiegħu ħabtet ma' żmien ta' tensjoni li beda jiżdied hekk kif l-Insara u l-Musulmani bdew ikomplu jiġġieldu fil-Mediterran. L-Ottomani kien donnhom qegħdin jirbħu battalja wara l-oħra. It-Torok kienu l-Spanjoli skużawni, provaw jerġgħu jieħdu il-Tripli kif ukoll il-belt ta' Tunes u kienu niżlu ġewwa Ġerba, llum tiġi fit-Tuneżija. Madanakollu, Dragut għamel il-mossa tiegħu, attakka Ġerba u rebaħ rebħa kbira fuq l-Ispanjoli u l-alleati tagħhom Insara, tant li wara r-rebħa kien ordna li l-irjus tal-priġunieri jinqatgħu kollha tiġi mibnija speċi ta' piramida bl-irjus tal-għedewwa tiegħu. Wara din ir-rebħa kollox kien jindika li l-poter tal-Musulmani kien qed jikber. Ma rridux ninsew li Spanja kien għad fadal ħafna Musulmani u kienu qegħdin jirribellaw ukoll. Il-possibilità kienet Illi hekk jikkontrolla l-Baħar Mediterran jista' anke jerġa' il-Musulmani jerġgħu jidħlu fi Spanja. Sqallija kien hemm ċans terġa' taqa'. Xi żmien qabel anki saħansitra t-Torok kienu niżlu fl-Italja għal xi żmien ġewwa Otranto. Allura kulħadd kien qed jibża' li l-avvanzata Torka ħa tibqa' dieħla fin-naħa t'isfel tal-Ewropa, Ruma taqa' u l-Kristjanità kienet tinsab f'theddida kbira. Allura Malta li kienet f'pożizzjoni strateġika kienet kulħadd kien ċert li ħa jiġi l-mument meta ħa tiġi attakkata. Mhux jekk hux Malta ħa tiġi attakkata, ma meta ħa tiġi attakkata. L-iskuża li ntużat biex Malta tiġi attakkata kienet meta fl-1564 inqabad xini Tork mill-kavallieri, u allura s-sejħa kienet biex jiġi organizzat attakk fuq pajjiżna. It-Torok ġabru armata u flotta kbira magħmula minn eluf ta' suldati. Madwar bejn 35 u 50 elf suldat Tork kienu miġburin U kont fihom kulma kien hemm ftit kavallieri, xi ftit mijiet ta' kavallieri, ftit għexieren anzi, u ftit eluf ta' suldati, ftit kellek il-milizzja Maltija u xi suldati merċenarji reklutati mill-Italja u minn Spanja. La Valette talab biex tintbagħat għajnuna minn Sqallija, speċjalment li dak iż-żmien kien taħt is-saltna tar-Re ta' Spanja. Iżda din l-għajnuna kien aħħad dum ma tasal. Hekk kif f'Ġunju tal-1565, il-flotta Torka niżlet qrib Marsamxlokk u bdiet tiela' riesqa lejn tliet ibliet tavvanza sabiex tieħu dawn il-gżejjer. Kif għedna kellek madwar 700 kavallier u ftit eluf ta' suldati u merċenarji lokali. Madankollu, li minkejja l-biża' li pajjiżna se jaqa', La Valette kien determinat. Determinat tant li saħħaħ il-fortifikazzjonijiet, saħħaħ il-moral tan-nies ta' taħtu u fuq kollox saħħaħ il-fidi. La Valette dejjem żamm il-fidi nisranija bħala s-sur u t-tarka tiegħu. Allura, kif id-dixxiplina u l-moral tas-suldati tiegħu żammhom sodi, La Valette kien lest li jibda t-taqbida. It-Torok l-ewwel ma attakkaw kienet il-fortizza ta' Sant'Iermu, f'dik li llum hija l-Belt Valletta. Hemmhekk, damu madwar xahar jassedjawha. Tilfu bosta nies imma La Valette kien determinat. Sant'Iermu anke jekk ħa jaqa', jaqa' bil-ġlied sakemm jitilfu kemm jistgħu nies it-Torok hemmhekk. Il-mexxej tat-Torok Mustafa Pasha u l-mexxej tal-Torok fuq il-baħar Pieli Pasha ħasbu li jekk jieħdu Sant'Iermu jkun faċli joħduh u mbagħad jieħdu tlett ibliet, xi ħaġa faċli. Sfortunatament għat-Torok, Dragut wasal tard. U meta wasal u ra x'kienu qed jagħmlu, ħadha kontrihom. Qalhom għalfejn attakkajtu Sant'Iermu, miskom l-ewwel ħadtu l-Imdina u allura mbagħad il-kumplament jaqgħu waħidhom konna l-Malta kollha f'idejna. Madankollu issa li bdew l-attakk ma setax jirtiraw. Il-ħsieb strateġiku tal-Avallet tant kien tant kien għaqli Illi ra li fuq San Tirmu t-toroq kienu ħajnħlew f'saħħithom. Tant li l-għadu, ħa ngħidu hekk prinċipali tiegħu, l-ikbar rival li kellu, Dragut, miet waqt dan l-attakk fuq San Tirmu. San Tirmu waqa' lejn l-aħħar ta' Lulju, lejn l-aħħar ta' Ġunju. Però La Valette kien laħaq l-iskop tiegħu. Il-Torok kienu tilfu l-aqwa ġellieda li kellhom. Wara t-Torok bdew l-attakk tagħhom fuq il-Kottonera, fuq dik li llum hija l-Kottonera, ġifieri l-Forti San Mikiel li llum tiġi Mill-Isla u l-Forti Sant'Anġlu ġewwa l-Birgu. Fix-xhur li ġew, fix-xhur sa, sa Settembru, tal, sa Settembru, naraw numru ta' attakki. F'mument minnhom it-torok kienu kissru l-ħitan, kien kien jidher telgħu fuq il-ħitan u kollox kien jidher li ħa jaqa' l-pajjiż. Tajjeb li ngħidu li meta waqa' Sant'Iermu, s, La Valette kien ordna li tiġi ċċelebrata b'mod solenni l-festa ta' San Ġwann Battista. Iżda meta l-Forti San Mikil kien jidher li ħa jiġi attakkat, La Valette libes bil-kurazza li fuqu kellha simbolu l-kuruna tar-Rużarju, armat bix-xabla u bil-lanza, ħareġ jiġġieled għalkemm kellu l-età tiegħu, ħareġ jiġġieled fuq quddiem. Il-Kavallieri u l-Maltin irnexxielhom jitfgħu kull darba jwaqqfu l-attakki tat-Torok. Mumenti minnhom, saħansitra, kellhom joħorġu n-nisa u t-tfal iwaddbu l-ġebel u l-misħun fuq it-Torok. Mument minnhom il-kavalier kienu għamlu katina billi telaq il-port, it-Torok provaw jinżlu jgħumu taħt il-baħar u l-Maltin Chinook qabżu wkoll u kien hemm taqbida fil-baħar taħt l-ilma li rebħu l-Maltin. Hekk minnhom kellek periklu kbir, l-istess Forti Santirmu kien ħa jaqa' u l-istandardi tat-Torok ġew mgħollijin. Iżda f'daqqa waħda l-kavlerija niżlet mill-Imdina, attakkat il-kamp tat-Torok u tatu n-nar, il-kamp tat-Torok li kienu jinsabu fil-Marsa. X'kienu raw hekk, it-Torok ħasbu li ġiet armata minn wara u marru biex jegħlqgħu għal dan l-attakk, però sadattant x'kienu raw jilqgħu minn dan l-attakk il-kavallieri minn ġol Forte San Mikiel u minn ġol Forti Sant'Anġlu ħarġu ħadu, reġgħu bnew u saħħew il-pożizzjonijiet tagħhom u t-Torok sabuha impossibbli jerġgħu jerġgħu jeftħu l-attakk. Kollox kien jindika li l-ġlied kien wieqaf, kien wasal dak li jgħidu l-pikkolo sokkorsu ftit għajnuna, però f'daqqa waħda fit-8 ta' Settembru, it-Torok li kienu demoralizzati u għajjinin bdew jirtiraw, jirtiraw. Kien donnu miraklu. 8 ta' Settembru, il-festa tal-Madonna, tat-twelid tal-Madonna, Malta ġiet salvata. Illum nafu li t-Torok ma telqux minn Malta mal-ewwel. Fit-8 ta' Settembru telqu minn quddiem il- minn quddiem il- il-Forti Sant'Anġlu, Forti San Mikil, ġidik illum tiġi Birgu, Bormla u l-Isla. Però li ġara kien li huma jirtiraw Kien wasal li kien ġa kienet waslet l-aħbar li kienet ġiet l-għajnuna minn Sqallija l-armata Spanjola il-Tercio della Sicilia kien niżel Malta u kienu niżlu qrib l-Imdina, niżlu it-Torok kif kienu sejrin jerġa' ħajimbarkaw lejn San Pawl il-baħar, raw li l-armata Spanjola kienet ħafna iżgħar milli ħasbu li tkun. U allura deċidew li attakkawhom, però did-darba l-Spanjoli għalkemm iżgħar fin-numru, Spanjoli u Italjani, Organizzaw ruħhom u f'taqbida li sar bejn l-għaxra u ħdax ta' Settembru 1565, irnexxilhom jegħlbu din l-aħħar attakk tat-Torok u t-Torok irtiraw bl-għaġla minn San Pawl il-Baħar u ħarbu u marru lura lejn pajjiżhom. Din ir-rebħa kienet rebħa kbira. Rebħa illi dwiet mal-Ewropa kollha. Saħansitra r-Reġina r-Reġina tal-Ingilterra, li kienet Protestanta, r-Reġina Eliżabetta l-Ewwel, kienet ordnat li fl-Ingilterra ssib isir talb alla volja l-Ingilterra sa kienet pajjiż Protestant ta' ringrazzjament għal Alla talli salva l-Ewropa nisranija. F'din ir-rebħa mhux biss ġiet preservata l-fidi ta' din il-gżira tagħna ta' Malta, iżda wkoll ġiet preservata naħa t'isfel tal-Ewropa mill-avvanzata Iżlamika. Kien avveniment li bħalu li bħalu ftit li xergħu, b'wieħed minn dawk l-annali tal-istorja tant magħrufa li mitej sena wara Voltaire, il-filosfu Franċiż kien qal illi kulħadd sema' bl-assedju ta' Malta. Wara din ir-rebħa La Valette iddeċiedi li jibni belt illi dil-belt tkun fortifikata u tiggarantixxi d-difiża ta' Malta. Din hija l-belt li għadha msemmija għalih sal-lum, il-Belt Valletta, l-belt kapitali ta' Malta. Belt mibnija d-ħarsien tal-Kristjanità, hekk kif il-Papa San Piju Ħamsa mhux biss ta għajnuna finanzjarja imma anki saħansitra bagħat l-inġinier tiegħu Laparelli sabiex jgħin jiddiżinja din il-belt. Din kellha tkun u għadha sal-lum ġawhra tal-Barokk fl-Ewropa kollha. L-epitomu laqlqaw il-kobor tal-Ewropa Barokka kollha tidher fil-Belt Valletta. Il-wirt ta' La Valette huwa wirt ta' mexxej nisrani Qalbieni. Issa, Jean Parisot de la Valette miet fl-1568. Madanakollu ħalla warajh mhux biss storja ta' kuraġġ, imma imma ħalla warajh ukoll Ewropa protetta mill-għedewwa tagħha. Reliġjon Nisranija salvat għal darb'oħra minn wieħed mill-eroj ġganti Difensuri tal-Kristjanità, Jean Parisot de la Valette, insellmulek.